Hallo hobennan, mi te a trobe pa mi a ya deletá boso, deletá ke min bin ku algu ku boso no ta disfrutá di dje. Pero awe mi ta keda atrobe, mi wela I mi mama tambe tabata usa mes kosnan aki, i awendia te ainda nan ta usa nan. Anto e kosnan aki bo ta traha nan palunan di mundu, komo un palu di mundu. Lele ta unu, lele ta algu, por ehèmpel, ora mi mama òf mi wela traha Bonchi, nan ta lag'e kushi na bo, anto pa e plama kompleto bira hopi kla pa kome, pa e no keda e bonchinan apart apart, anto nan ta laga e bonchi e riba e bo, anto o kasi na last momento nan ta lele, anto lele bo ta tende e palu den bo man, anto bo ta keda draye draye den bo man sina, anto asina nan ta bisa nan ta lele e bonchi. Òf nan ta lele e yango òf lele e ga e katushi. Anto lele nan ta kuele, anto e tin ku keda ku tres pida, tres puya asina, tres pida pia nan ta bisa, anto ku e pal. Mi por laga boso mira kiko mi ke men, pero si bo tin mayor òf si bo no sa kon kal ke kos ora bo bai Kòrsou, Si bo tin famia aya, anto bo ta bisa nan laga bo wak umber. Anto e lelenan ta puede mono, nan ta kask'é kompleto, anto hasi el henteramente un tik koló blanko asina e ta bira koló manera, e na kere koló e palo di munde mas. Anto asina nan ta hasi el kompletamente, anto ora e ta kompletamente kla, Nan ta bai ku ne, nan ta la be, nan ta wak ei den kashi. Meskos tambe, nan ta traha palu di fonchi. Palu di fonchi, ku un banda ta keda ta palu di mundu, tambe nan ta kuye, nan ta kask'ei den mes manera, anto nan ta traha palu di fonchi ku ne. Anto, dikon nan ta mi e palu di fonchi? Pasobra nan ta hala e fonchi ku ne. Antro, Un banda ta mas plat, anto e otro banda ta mas rondó, di manera ku bo ta tene bon memoman, anto na momento ku bo ta hala e punchi, bo ta mira ku bo tin un bon steun pa bo bisa bo ta keda hal'é, hal'é, anto si bin bo ta hal'é bo ta tres'é na rant di e wea, bo ta peg'é na rant, asina bo ta haña ku nan ta bisa Te lo keda ku am kuskus den dje kemen i no kuskus, pero nan ta bisa am den keda ku e sasnan den dje. Bo ta mira e punchi normal e ta hel, anto e ta mira nan sas asina ora bo tene sin kushiná. Pero kuskus ta nòmber di un otro kos, pero nan ta un pru un otro di kos di kome tambe ku aki na Hulanda tambe nan mira nan tene, anto e afrikanonan ta kome hopi kuminsá. Anto m'a yeg'e di purb'é, pero a no dañ'é dje dushi. Anto bai bèk na e palu, anto e funchi, ora bo ta hal'é asina bo ta mira ku bo ta keda tirami tiki tirami tiki aden, anto e sasn'é pa nan no keda henteramente den e funchi, te ora e ta kla bo tin e sasn'é, anto ku ora bo ta komienta dushi òf bo kòrta funchi asina bo ta mira e sas ta bai. Anto ami no gusta e poncho. Anto ami mama ta kushiná e poncho un manera, anto mi vela ta ami portá meskos ku mi mama, pero ora ami mes a bai mi mes kas, anto mi a kushiná, mi a kuminsá kushiná poncho ente un manera ku mi no ta gust'el muchu steif. Anto semper mi ta basha un tiki zeta riba mi che, pero mi no ta kòrda ku mi mama tabata basha zeta den. Pero un mucha muhé tambe a siña mi, awo'ke tin e grandi kaba, pero el a siña mi pa mi usa e loke ku bo ta bachi webo kuné, anto bo ta saka tur e pipiunan fe o na momentu ku bo ta pone e awa hervir ku bo a bashi e konchi aden ku bo ta, e ariña aden ku bo ta kuminsá batí el asina, anto bo ta keda drai e drai e te ora bo mira ku e ta bira, e ta lòs òf kompleto, anto bo ta lag'e, nan ta bisa lag'e tota. Anto ora e kush ta topa, asina ta kushiná. Anto na momento ke ta kasi kla, ami ta us'é asina, anto mi ta keda trahae, lag'é keda basta ratu kushiná un tiki, anto ora ku mi ta e ta seka kla mi ta ku'é. Anto aki nan ami no tin palu di funchi, pero hopi bia mi ta usa ghawon e spátulanan ku nan ta bisa nan ta e lembedó. No lembe do, pero parse ku kòm bo yama nan, palu di, nan ta usa nan den kushina hopi pa bo haña bòltu algu ku ne drai bo. Si bo tin un beslag, ku ta un un algu ku ta bai bo ta bai hasi pa bira un mansa, anto bo ta draie ku ne, draie ku ne, por ehèmpel ariña funchi, hariña pan, bo por sigui menshoná, anto bo ta keda draie ku ne Tantu kuné mi ta kushi na e e funchi. Anto mi ta hal'é kuné, hal'é. Un tin bia mi ta haña kliente bisa mi, Toma esaki, e pal e funchi ta mihó. Mi ta bisa, No, mi gusta esaki. Anto asina mi ta hasié kesei. Ora mi tin pal e funchi tur kos tur tok mi no ta us'é, mi ta us'é asina. Pero e pal e funchi ta e sistema ei nan tabata hasié antes. Pero te ainda bo ta haña hendenan ta usa pal e funchi. Anto, asina ta ku ora nan ta limpi'é mesun kos ku e le. Anto tin un kos dos otro tambe mi ta bai dikitan mi ta kere riba e palunan ku nan ta traha, nan ta bisa chikucha. Chikucha tambe nan ta bisa bo por usa chi sin cha, ni cha sin chi e otro. Te esun tin nan ta yama nan chikucha. Mes cos cu tambe mi ta bai mi tiki mas aya, nan ta bisa Nachi cu Buena. Nachi cu Buena no a yega yama mi mes Nachi cu Buena. Anto dor cu bo ta cana cu un hende mundo, anto nunca bo no ta kita di fo'i dje hende, tur camina bo ke bai cu e hende, nan ta bisa Nachi cu Buena. Esei ta un dicho tambe mi ta kere, nan ta bisa Nachi cu Buena. Mi ta kere ta un dicho. Mi no bay no mene, pero un ton palabra nan ta bisa Nacho a puerta. Umm, Anto tambe, antes ma a ma papia tambe ora bo caba di duna luz, bo ta usa e e faha pa bo mara e bo bariga. E mes faha ey, Nan ta usa e tambe pa ora nan ta hisa cos pisa. Mi tata a yega usa e hopi, anto ora cu bo ta baña di loy lomba, bo ta mara bo bariga cu mi, anto asina nan ta bisa bo baña. Ma mi ta sosten cu mi forsa pa bo hisa bo cosnan, anto bo no baña dolor di lomba. Anto tambe Mi tin un otro un otro un tambe ku mi no ke lei keda for bia pasa mi a bisa mula kadushi anto tin un molina speshal ku nan ta usa nan ta mula kadushi nan ta mula nan ta planta maishi tambe e maishi ku nan ta bisa maishi chikí anto esaki ta mania un koló shinishi asina masi maron leer anto ta plante nan ta plante ta nan ser bèrdè. Anto bo ta haña e tapushi. Na e tapushi bo ta haña e maishnan dje, ku ta e, ora nan ta bisa nan ta kosechá, nan ta kue e maishi ei, anto nan ta mul'é tambe ku e mes molina ku nan ta mula kadushi, e molina ei mi mama sa us'é tambe pa mula pa tra balchu piská, asina. Anto, asina tambe nan ta. Sigui mula mas cos cu nan tinen cu shina cu nan ta bisa nan por mula anto nan traha bolo tambe nan dulce mansh e mes mulina ey no ta mashin pero mulina anto anto tambe mi ta bisa cu e cosnan aki nan ta usa nan den tempo ya nan usa nan tempo di vela. tempu di mama, tantu tempu di mis tambe, te awor aki ma kria mi yunan, tambe nos ta usa e mes kosnan aki hinda, pero ta kosnan, esakinan no ta kosnan ku bo ta bisa ta bai, ta kosnan ku bo ta keda usa awor aki i pa semper, pasobra ta kosnan ku nunka bo ta bisa nan ta bai fin moda. Manera un cas nan ta bisa, ya, e ta bai fe muda bo tareno, pe, pero esakinan ainda no yega nada pa bo bisa ta pasa di nobo ku bo ta usa ei. Dus, asina ta ku pali lele, pali funchi. Anto e manera ku nan ta traha funchi, a bo por inventá, pero a mi gusta si e manera ku mi mes ta kushiné, anto ora mi kushiné, mi yunan ta kome Anto, tur hende bo come den cas nan ta bisa, Ah, no tin mas! Anto nunca e ta suficiente. Anto un manera pa mi hunchi cu bakeyou e ta hopi dushi. Aki nan tambe ta mesun cos, bo tin bo cori bay masha leu pa bay busque, pero ami ta gustel e mes mes. E ta salu pero hopi bia mi ta treke saca su salu bon. Antes bo ta pone su pida banana y y leka. Anto tin ora ah manera mi conoce hende cu ta bisa nan ta come e cosnan aki entonces nan ta bisa i e ta bisti casa i e asina si aki asina si bo ta mata mi dus semper ta haci su grapnan. Anto e hende ey sa ken e ta anto ken mira e video aki y sa ta ken mi ken mi su casa ta. Deus a sna da e cuminda nan, y mi tin mas, pero mi ta bay, pero lo mi teda pa mi sigui deleita boso tur loke nan lo tabata di antes, y plus si nan ta aki awe ainda of cu nan lo keda pa mañana, boso mes yiu nan, nos ta keda pleki, bendicion.